Loko swa Bibele yi ku byela hi xisa xin'wana ve ri Onani xa n'wana Yuda na ha sundzuku xi le ka chapter mani but it's in the book of Genesis hi ku ya hi nawu not wa xiyuda or anything but hi ku ya hi nawu wa maafrika phela yi nga rivala ku bibele ya le afrika vo yi lungulayiza va yi inana inana ku fana in the next 20 years va nga ta byela vatukulu va hina ku tupac ku ri munhu wa wa wa nhlonge yo basa so xi se xi ve nge onani okay hi ku ya hi nawu loko mina ni ri na boti boti wa mina yi boda um swi vula ku nsati wa yona a nga fambi no i fanele a tshama a kurisa xivala xa Grootman ende mina e ntirho wa mina wu kurisa xivala xa Grootman eh hi ku nyika squeezer vana eish a swi sound kahle ne so ntirho wa onan loyi xikwembu a xi n'wi rhumile xi te famba i ya kurisa ndyangu wa boti wa wena onan a nga alanga ku fana na va jonase and stuff like that lowo tsutsuma va ninivha ku ka va fanele va ya thaxixi no Damani i yini? Hi mhaka ku veri squeeze wa, wa yena Dimani a va sasekile. So mhaka leyi a yi endla Onana i ku loko a khaba mhaka liya ka squeeze xa yena a chela hansi a ba a chela hansi loko va hlula vanhu lava nga na na na na na na na ntokoto eka swi swa swa swa matswala veri hi yena the master of pullouts lela swo ba yi chela hansi swo ba yi tlule yi chela handle ivi ri a swi sungule khale buti na hina hi swi dyondza ka vona a ni kahle dayideng so xi se xi vavera a xi ba xikhiza xa xona xi chela handle xi ba xikhiza xa xona xi chela handle se xikwembu xa n'wi bye xi ku onana a wu ndlangi swo leswi nga swi ni nga ku rhuma swona i didn't ask you to withdraw i asked you to broaden your brother's family

There's a hell lot of people lava nga tshama va nga ka va nga na ti-withdrawal syndromes it's either it's from a business side or from your very own talent or, or, or, or, or from a relationship or a ri nga relationship or loko i nghena aka timhaka ta ti-relationship or when you walk into a marriage or a relationship you need to understand kuri this this this this no language of love in a new marriage or a new relationship because

And stop being selfish ku fana va onana onana la ku tsakisa miri wa yena a ri va hileswi xikwembu xi nga n'wi nyika swona so so you need to understand ku ri it's, it's a privilege to be married it's a privilege to be in a relationship so when you walk in there you walk in there to build something from scratch with an understanding ni vulavula na vanhu lava nga tshama na vavasati se va nga ku nyangatsekeni i le ku nyangatsekeni because i twi nga ku rito ra wena se a ra ha twali na yena ni twa nga ku rito ra yena a ra ha twali that's why swi-relationship ana swa masiku lamawani ku hamukapo i nghena hi huma i nghena hi huma nghena huma because everybody i lava ku twa rito ra yena i lava ku twala xikathulo xa yena everyone whether is a man or woman i lava ku twala xikathulo xa yena mani mani a nga ni respect mani mani a nga ni yingiseli swin'wana mani a nga ni yingiseli what what this and that this and that it's not about that

va ku chika ni karhele ni nga ku na n'wana wa tshukunyuka kumbe u ta pfuka u ta pfuxa swihlangi i kuma ku at that time a hi wena nga ku rhasini ya nga ku rhasini mara i byela hi ku hi ta pfuxa swihlangi so what i was trying to say i ku wherever you walk into you're walking in as an empty vessel va ri i nga ti endli mkhukhu lowu nga pendiwa mara u sala wa ha ri mkhukhu na leswi nga ni leswi nga cincanga you need to change completely

hi karhi hi swi twisisa na ku hi holova hi holovela productivity sava ya xikwembu yi andza na minti ya hina yi andza thanda vonka va n'wi thandayo danki